ɛn na afiri baa. efi sɔkɔban.
sɔkɔban fan. sɔkɔban fi station wa. Mm.
kofi wa ni nfi sɛ.
nfi aduasa. ɛn na ɛɛm ɛdi asɛm ɛna ato hɔ asabe o de bɛ da wiase mu sɛnfo. ɔpanyin mi bɔ pɔn ma. Hmm.
ɛnyɛ bɔne. ɛbɔne koraa yɛ kura mu ɛyɛ me nua baa yɛfrɛ no adwo bi ma me kaa mu ma me kaa mu no ma me nua yɛ no sɛ ɔbɛhwɛ yɛ ampa ɔde ɔseɛ yɛ ɔyɛ ɔhwɛ yɛ paa ama ɛwuro kora fie ama me no mmiri tɛ kakraa bi na me nua no yare kaa no yare kaa no no na wɔn maame nsɛm maame ɛhwɛ no wayɛ biara yare no kan no wayɛ biara mfie mmienu nie yare no nkɔe mekɔhu nwa no mewerɛ ho yie na mu sane sɛ na adɛ deɛ na ɛyɛ no ɔso daeɛ a ɔhu deɛ yi sɛ ɔbɛso daeɛ ne ɛtwene mogya ɔbɛso daeɛ na wɔwɔ pam no na meka kyɛ maame no sɛ mɛba bɛfa no kɔ na makɔ akɔhwɛ yaleɛ no sɛde si teɛ Enti mituu ho anammɔn. Maame nso kaa sɛ ɔne me wɔ nkɔmmɔ, na mekɔeɛ. Mekɔeɛ a, me maame se, sɛ me ne no ankɔ no sɔfo hɔ a, ankɔ yale no mu nhwehwɛmu a, me menka ne ho, na abusua nnipa mmienu nka ne ho, na yɛnkɔ yale no mu nhwehwɛmu, na yɛnhunu yaleɛ no ne fapem, na yɛntu aseɛ.

Ne kɔn yare no mu wie no hu yare no fapem a ansa na ehu kwan a ɛbɛfa so nti saa mekɔfa sika daa ma koraa ba a ne ho ntɔ no ɛm sɛ ei hmm. na asɛm bɛ na maame ka kyerɛ me yei na me nua yare a amanfoɔ wɔ akasa wɔba yare a sɛ nka wokora wotu anamɔ na wopɛ mpaebɔ kyerɛ kwan na wode woba kyini bɛhwɛ no yareɛ no asɛm a wokan di ano ɔden ɛna meyɛ ne sɛ neɛ meso so mom sɔfoɔ hɔ na ɔno nko na ɛbɔ mpaeɛ meso bɔ mpaeɛ nti mɛfa me nua no akɔ na mehu kwan mefa so. Mekɔfaa no kɔ asɔre kɔwurawura mu a na ano nyan. Mekɔpie asɔre dɛm hɔ deɛ na ano ɔhye paa. Maame yi ɛbɛkasae ɛwɔ spiritual. Maame bɛyi. Me maame a meka no asɛm yɛ yɛ mpa yɛ mu maa no. Ɔno ɔno ɔtene fie. Ɔtene fie.
Ɛna ɔkasa wɔ spiritual. Ɔkasa wɔ spiritual. Wogye di sɛ ɔno a. ɛna yɛde yɛn mpaeɛ ho adwuma na yɛyɛ nti yɛwieɛ no ɛna sɔfo no ka kyerɛ me sɛ me nua no mepɛ ahotɔ a na mepɛ no ayi deɛ mea memfa ma adeɛ ne sɛ bio meda abɔnten koraa me ne me nua no ɛnda ɛna nneɛma mmienu ho firi biara menyi mfiri hɔ nti ɔka sɛ maame no medeɛ manye ani me so magu ka sɛm kyerɛ ɔnyɛ sɛ hɔ no ana abufuo na ɔde sekan ne ayi kɔ fie hɔ daabi menya abotere yie paa ahwehwɛ nsɛm no mu sɛ Sɛ sotɔ mpo na mema me bɛkasa a, ɛsɛ mehuna no korɔ. Asɔre no nkyi nyinaa mansa ante ana, manante yie paa, me nua yare yie, makyini papapapapapapa. Na mese saa deɛ mɛbɔ pin nananom na makɔgu nsa kakra na mɛtie na wɔbɛka nso. Na mepɛ me snap kutaeɛ kɔ nananom hɔ kɔgu nsa. Mekɔeɛ a wɔn nso se me maame akɔwale me nua yi sunsum mu a wakɔyɛ ne ho adeɛ nyinaa a ɔne ne da nti ɔyɛ ne yere. ei na asɛm bɛɛ na moka kyerɛ me maame bɛyɛ mekɔ biaa sɛ maame ɛkɔ biaa sɛ maame na bɛyɛ mehu sɛ maame ɛsɛ na ɛpusu nnum a bɛtene kankan papa no bu me bɛwɔ hɔ saa sɛ mepusu nunum na mɛtene kankan ɛgya mepusu nunum sɛ mepusu nunum sɛ sɛ sɛ menyɛ ho amammerɛ na mempɛ sika mu duru kakra mmra ɛyɛ sika 10 million ɛmfa mmra mepusu nunum hwɛ adeɛ sɛ ɛma me a Mɛte biribi wɔ fie hɔ na mesuro panyin ɔka mate. Kɔpɛ bosia ten million kɔyɛ ho adeɛ. Emu hɔ no nyinaa yare na nkɔ. Ɛna saa rekɔda mu nuanom station baako sɛ wɔn sunsun na deɛ ɛtumi no so. Wɔn nso kyerɛ baabi sɛ hɔ deɛ mekɔ a na wotwi mmienu pɛpɛpɛpɛpɛ na wɔbɛtɔ no. Mesaa kɔɔ hɔ. Mekɔ so yɛ me nkwa na mekɔ. Mekɔ maame nso di m'akyi bi. Mɛmɛfɛ biara me ne nanam. O maame no. Me maame no dura metɔ me ne na ɛtɔ. nso yɛka asɛm kyerɛ wo a nyɛ sɛ wokɔto bura no akɔyɛ sei ebi a aduru a metɔ biara mene na ɛtɔ sika a meyie nyinaa ɔno nso woyi bi deɛ kɔpie asɔre hɔ no kwansi na maame mu baa hɔ wɔn yɛ nan maame nua na wɔn aka akyire no wɔn yɛ ti kuma se wɔn yɛ nan wɔn baa hɔ wɔn baa hɔ no ewie na ɛsɛ council yɛn kɔ council na yɛfrɛ abusua sɛ abusua mla wɔn sɔre yɛbɛtaa m'akyi. Wobisaa no sɛ ne ba ni ɔse ae, ɔpɛ sɛ na wotɔ no a ɔse ae. Yi sika five cedi na wayi. Ogye Nyame adi nse sɛ me, Akosua Doris, sɛ me na mede yare yi maa me nua yi a, anaa me ba yi a, owu ara da ka koraa no a, Onyame, fa me kɔ. Na wei aka ne deɛ saa, wei aka ne deɛ saa. Nti me deɛ mente me nua no ho, ka kyerɛ me sɛ me obiara, busuani biara mfa aduane mmrɛ no. Na me ara mentena ase na menhwɛ no. Meda asɔre hɔ abosome mmiɛnsa. Afei me maame afa ho nwaa aba sɛ ɔsrɛ menyɛ biribiara ma no nka ne sɛ bio baabi a ɛkyekyere aboa no, ɛhɔ ara na egyaa no na ɔmfa akwadaa no nkɔ. Ɔno nim akwadaa no yareɛ na ɔnkɔ no nkɔyi yareɛ no mfiri akwadaa no so. Ah! Ah! Na asɛm bɛn na maame ka kyerɛ me yi? Ɛde asɛm a asɛm wɔ asi. Asɛm no asi.
Asɛm bɛn na maame ka kyerɛ me yi? Asɛm no deɛ so. Nkwa mentumi ntie. Nti Yɛnyɛ abusua meeting. Ampa me kasa na ayɛ sɛ ɔno ankasa afa telephone afrɛfrɛ ne me me wɔfa mo mfa sɛ ne nua mɛma mo aba sɛ akora wɔn na ne ne tena fɛ ne nkura bilim na ɔkɔ sukuu ɔde ne kɔgyae sɛ mo nkɔfa bɛrima ɛmu nsɛm bebree nti yɛmfa akora no ma no na ɔnkɔhwɛ ne yale no nkɔ yale no firi no so ɔmeyɛ na wotwe mmienu pɛpɛpɛpɛ sɛ mo mente aseɛ koraa na mene ne nkɔ abansɛm nkɔ polisi nsɛm kɔyɛ nkrataa nto so na ɔsɛ ɔne ne kɔ na memfa akora no yɛ dɛn ɛma no no nkɔyi yareɛ no na mese sɛ akora no so ɔnim nsɛm biom ɔsɔfo no nsɛm sɔfo no ɛhwɛ no nti ne ɔmmra na ɔbɛka nkyɛ sɔfo no na abusua ahyia yi yɛmfa akora no ma no yɛhyia yɛtwɛn maame maame bɛba maame bɛba a ɔsɛ ɔyi nam bɔbɔ ahyɛ mofa panyini ɔno mmra no bɛfa akora no mmra mofa panyin nso so te akura ase onim asɛm yi ho hwee ɔbaeɛ na yɛde to n'anim sɛ ɛna ɔse ɛne de sɛ ɔno ankasa wɔ hɔ na ɔka kyerɛ sɔfo no Sɛ obi kyekyere aboa hɔ a na egyaa no, ɔno ara ne ba na ɔmmɛfa n'adeɛ mfa no nkɔ. Na ɔma fa so so foro kaa no nso kɔeɛ. Yɛabɔ maame no abɔabɔabɔabɔabɔabɔabɔabɔabɔ. Maame yi mma asɔre hɔ. Me nso asɛm no so sene me. Akwadaa no nso yare no kɔ ara na ɛkɔ soro. Mentumi ntena ase sɛ me nua no nhwere ne nkwa efisɛ wosua. Wɔnnuru baabi a afei na ɔwie SS. Ɛyɛ sɛ bɛ- bɛ- deɛ meyɛ biara ɛyɛ sɛ meyɛ biara ɛyɛ sɛ meyɛ na me nua no ɛnya ahotɔ. Nti saa asɛm no koraa ɔka kyerɛ me koraa de kame koraa de kame werɛ koraa yɛ afi kame gya akyiri ɔsɛ asi so biom sɛ sɛ mafa akwadaa no ma no ankɔ yi yaleɛ no sɛ sɛbi owuo koraa tumi nua na ma mensi no ayie ɛhɔ na etuu me a me nso mede ato mpanyinfoɔ wɔ ha sɛ mpanyinfoɔ nhwehwɛ mu wɔ ha na me maame no sɛ ɔmɛfa akwadaa no kɔ no nkɔ yi yaleɛ no na baabi a ɔde yaleɛ no ma akwadaa no nkɔ yi mfiri no so na mede maame no aduru ha anwummerɛ yi nti mepie ha menante seɛ no no
ɛbɛakyɛw o maame no ɔwɔ so ɔfa yɛn. ɔwɔ tafo kɔbi six hundred tafo si hɔ a. ɛhɔ na ɔwɔ. ɛhɔ na ɔteɛ. asoma a wokɛ deɛ ɛyɛ ayɛ dɛ dodo ɛnokorɛ sɛ ɛnokorɛ sɛ maame no na ɛba bɛka kyerɛ sɛ wɔnim yareɛ no. o oh, ɔpanyini bɛsi mi kura mi ntwa torɔ ɛnyɛ nyɛ mi nkwa so na ɔka kyerɛ mi yɛfrɛ abusua mi ti ɔno kura de fɛ fa telefon. Ɛfrɛ ne nua mmarima nom sɛ wɔn mmra na wɔn mmra mɛfa akora no mmerɛ sei ebi akyekyere aboa no hɔ na egyaa no nti abusua mfa akora no ma no na wɔn nkonko yi aleɛ no ɛnyɛ me na mɛ mede mɛ me nko ara ɔka kyerɛ me gu ma so abusua tena ase na ɔde to abusua anim sɛ wɔakɔ yi aleɛ no.
abusua nyinaa yɛ adansefoɔ abusua nyinaa yɛ adansefoɔ mo de ne maa no. yɛn afana ma no efisɛ yɛn ni ani ehu adeɛ so ehu adeɛ enim deɛ ɛwɔ akyiri. ti ma nfa n'ama. dabi kɔ bɛ gyi ntade ti na mo nfa ma no.
yɛn nyinaa yɛ pɛrɛn ahotɔ deɛ ɛsɛ nkɛdene ma no nanso nipa tirim osum sɛ kwan fa so ɔde yɛdene ma akora no meme daa me na. na sɛ sɛ sɛ ɔba ha na ɔka sɛ ɔbɛgye akora akɔsa no yare a mode abɛdan ye ɛwɔ sɛ yɛdene ma no na yɛmfa ma no. ɛnti ɛda bɛdan mo no ɛbɔ a na sɛ ɔba sɛ ɔbɛgye akora akɔsa no yare a

Mfo, ne ho ɔfɛ yie papaapa, n'anim da hɔ, n'anim adabadabaa, ɔresere, ne ho fɛfɛɛfɛ, ɛyɛ asɛm. Wosɔ yare mfie bɛyɛ sɛ ni? Yare no ankasa di maame no nsam mfie mmienu mu a ɔnya ho aduru.
O maame naa? Ne maame naa. Na afei na ɔso ɔbɛhwɛ? Afei na ɔso ɔbɛnya ho aduru.
Ah, yɛde baa ma ɔsɛ nyem no mfie mmienu wantumi, yɛde ne kɔ ase, woyɛ a mɛfemfam wo. ɛno obe obetumi asa ne adeɛ no no fie mmienu wantumi. fie mmienu mu a ntina mi nso mi ntumi nti ase sɛ fie yɛde adi nsɛm fie mmienu wantumi. ɔfa he ne he na ade onua yi kɔɛ a wanya ayaresa odi n'akyini. edi n'akyini ɛɛ sika deɛ mɛ mɛ dibi egu fam paa mi ka jafi na mi start abalabɔ so mi pɛ sika ngu fam a bɛyɛ seven thousand ɛsɛ mi ten million. kafra mi de egu fam wɔn mi nua ho sɛ mi de ebe kyerɛ mu biara. baabi a bɛkɔ biara yɛ kaa sɛm kyerɛw. baabi a bɛkɔ biara yɛ sɛ maame na. ɛnso ɔmo ntumi ɔmo ntumi nso mi gu so. na ɛtɛ sɛ ɔmo maame no tumi na ɔde yɛ akora nso sɛ na ɔmo baabi akɔ yɛ nyinaa. Sɛ baabi a mekɔeɛ no nyinaa no, wɔka ho asɛm, me nso meyɛ ho adwuma. Na ma me nuanom nso aba bɛhwɛ akwadaa no. Wɔkɔ ara wɔde information no akɔma no sɛ akwadaa no sɛ afei deɛ ɛsɛ kura no wayɛ kama. Ne ho ayɛ fɛ, wayɛ kama na nso ɛnam akyiri a wɔn nso yɛ ne nneɛma. Nti wɔn mpɛ sɛ akwadaa no bɛtɔ no. Kyerɛ sɛ wɔkyekyere no ɔsane. Wɔkyekyere no nso ɔsane.
Wɔhwɛ no ɔdwe nso gum. Ɔpanyin wa asɛm wa.
Wɔpra no ɔpuru wura gu aseɛ. Sɛ megu so a mebɔ gye no mu saa, gye no ara na megu so a mebɔ mu. Menyɛ gye no mu bɔ.

Sɛ me nua no ɔhome a ne home koraa no menhu no yie, me na me ne no da. Sɛ ɔhome a, n'ani gu so saa, ɛdɔ nwummerɛ a ɔntumi nna. Bɔbɔ wa saa na adeɛ akye. Ɔkɔ sukuu ɔho?
Ɔwie SS.
Ah, oh.
Ne wanyini kakra? Ɔnyini, ɔbɛyɛ 21 ɛkɔ. Oh. 22, 20. So oh, 20 okay. years. Okay, okay, okay. Ẹ asẹ́mu ọ̀hìnmá ahun bẹ́tọ̀ wá ti. Um, bebia ne hɔ ɛso awurade yɛ. Nyankopɔn tumi hwɛ ahomɔ ne mɔm yɛ adwuma duru baabi na wasɛe no. Mo sɛ bere bi na Paul mo nam kanyam sɛm duru a na ɔbaba obi mu ɔmo fans na ɔmo ne ahɛrɛma. Ɔmo amfi ne da abere no so yɛ no. Nyankopɔn ma ɔmo tumi ɛma ɔmo kasae. Ti ɛnyɛ nyame den. ho bɛtɔ wo susu ma ayamhyehye wo wote onyina ayamhyehye sɛ ɔbɛwu wonya nwui wobɛwo mma kamakamakama a wɔn sɛ wo ansa na wakɔ wate wobɛdu mfeɛ amen ɛwɔ asae so adeɛ ɔsɛ ɔda nyankopɔn ase no sɛ wakoma ɛgu so yɛ adwuma wakoma gu so yɛ adwuma no deɛ awerɛhyɛmu ne gyidie ɛne anidasoɔ ɔhɔ Atiefoɔ, yɛn nuabaa bi na asɛm ato no na asɛm no ano ɔden. Yɛkɔ aba ne ne nuabaa na bɛkasa na yɛhu nea ɛha no yie. Yɛbɛfrɛ maame no nso na yɛatie n'adwenkyerɛ. Yɛba. Hello, yɛfrɛ me sɔfo. Nkɔmmɔ kakra na yɛnhwɛ sɛnea ɛsi kɔ. Ɔbaaseɛ memo akɔ aba. Yɛagya. Odin mm, deɛ wobɛtumi abɔ odin yɛfrɛ wo sɛ. Bakyɛ yɛfrɛ ma bena adwumi. Abena ɔde mfie sɛn? Mewɔ twenty years.
Abena ɛhe na afiri ba ha? Bàtchọ mefiri Sokoban ne ba.
Yareɛ efiri sɛ ha wakyɛ. Bàtchọ akyɛ paa.
Ada yi deɛ na akɔyɛ yɛ a yareɛ ɛha o.
Bàtchọ o mewie ɛɛ JHS no yam bɛkɔ SS no na menyare. Ɛna me maame menyaa sukuu no na me maame ka kyerɛ me sɛ menim sɛ bi a sukuu no a mekɔ hɔ nom no yɛatɔn me ama ɔmu a nti wɔ ne sɔfo bi wɔ hɔ no
sukuu no a wobɛkɔ no a wonyaa mu no wo maame sɛ ebi a ne yɛatɔn mu ama obi wɔ hɔ bakyɛane
ah
yɛtoa so ɛ nti mene ne nkɔ ne sɔfo no hɔ Nti menim me maame no no, medii n'akyi na me ne no kɔɔ sɔfo no hɔ no. Yɛkɔɔ sɔfo no hɔ ohuu me no, wanka hwee, ɔno nso ama me hwɛ. Ɛna yɛfirii hɔ bae. Ɛna mekɔɔ sukuu. Nti mekɔɔ sukuu mu no, na meyareyare. Meso daeɛ basaa a. Meso daeɛ nso a na mafrɛ me maame no na maka akyerɛ no. Ɔso ɔmo yɛ ho adwuma. Daeɛ bɛn saa na na wososo? Mɛso daeɛ na mehyɛ. Mɛso daeɛ na me maame mo de ɔmo hyɛ ntoma, ayie ntoma aba abɛsra me. Wɔn nso a mɛso daeɛ na nsaa agu me ho basaa. Mɛso daeɛ na mpɔmpɔ. abɛbɔ me tirim na merekyerɛ exams na obi aba hɔ abɛka akyerɛ me sɛ timpɔmpɔ bɔ me tirim no menhu yie anaa? Daenom.
Ɛba kyae. Nti me nso na mekɔ Roman. Nti mede yɛ mpaebɔ. Mpaebɔ nkakra nkakra na mede wie sukuu no. Na mekɔɔ sukuu no nso mamfa no tɔtorɔtɔɔ sa. Tɛm bia na meyare. Na yareɛ no nso so ɛnyɛ yare ketewa. Nti me deɛ me dwen sɛ hospital asɛm. Nti me de kɔ hospital nso a ma san aba school mu aa na me de twerɛ me wase wie yɛ. Nti me wieɛ na me kɔɔ fie no me yɛ adwuma na me se me kɔ bu nsuo. Me bu nsuo na ma koto a me pagya bucket no na me te sɛ biribi afa me yam. Afei me na maka dan mu. Mintumi nsɔre ndware. Mintumi nnyɛ hwee. Nna maako maako miɛnsa. Nna me sista maame no so ɔwɔ mma mienu. Baako yɛ dɔkta na baako yɛ nurse. Nna wɔn boaa me a na mitumi gyina me nan so. Ntsi ewɔ mu wɔ mu wɔ mu na mekonyaa edwuma. Yɛ a wɔn se bosome bi wɔn betua me ka three million. Three hundred Ghana. Mepatwa ae. Nna mede bɛtoo maame anim sɛ sei ne sei ne sei. Maame yi se da ɔmpene so, na sɛ mankɔhwɛ ne ba baako ba a wawo no wɔ Sunyɔn a, ɛne adwuma no me ara menyɛ mfa nhwɛ me ho. Ɛna ne ba no nso ɔka no ɔna ɛhwɛ me sukuu no, ɛtua me ho fees nyina. Sɛ meka sɛ menkɔ a, na meyɛ ne bɔni ayɛ. Nti megyae adwuma no akyiri die, ɛna mekɔtena Sunyɔn hɔ no ɛhwɛ akwaraa no. Mekɔe na akora no wɔ abosome nsia. Nti me sister gye akora no ma me a na ɔkɔ adwuma. Akora no hia biribi a na mede no kɔ hɔ. Saa na na mete te sɛ te hɔnom saa. Nti me wɔ hɔnom saa no, mɛda no maso daeɛ. Saa tam so n'asɔfo no ne me sister mu nyinaa, wɔn abɛyɛ abusua. Onim ne kunu no, ɛnim maame nti otumi ba hɔ bɛda hɔ. sɔfo no. Ɛbɛakyan.
Ɛyɛ biribiara wɔ fie hɔ no. Nti mɛda mɛso dae na obi retwe me ho mogya. Mɛso dae na mete funu adaka ho nsu. Na biribiara nso so mefrɛ me maame ɛna mebɔ no amanneɛ. Meka kyerɛ me sista a, ɔse sɛ mewɔ spiritual father wɔ hɔ. Ɔno ne sɔfo no. Memfrɛ no na membɔ no amanneɛ. Nti meka kyerɛ me maame. Ɛna daeɛ no nso mesoeɛ adeɛ kyee a ɔsɛ me so te. Nti me so me a ɛtwe me ho mogya a, adeɛ bɛkye na me so rete. Nti na medwene sɛ ɛyɛ hospital sɛm. Na me sister de me kɔɔ hospital. Yɛkyɛkee me mogya biribiara. Na ɛdi adanseɛ nso sɛ me mogya so rete. Na wɔyɛ wɔn adwene sɛ saa deɛ a, wɔmma me mogyaduro. Mogyaduro a ɛde maa me, ɛnyɛ mogyaduro ketewa. Ahodoɔ bebree. Menomnomnomnomnommeɛ ɛna mesan kɔyɛɛ check up no bio. Mekɔeɛ na deɛ mogya no teɛ no ara, saa ara na ɛteɛ. Ebi mmɛkaa ho. Ebi mmɛkaa ho. Ɛna na yareɛ no nso so emu yɛ ara na ɛyɛ den. Me so te ara na ɛte. Ɛna mefrɛ me maame. Nti mewɔ hɔ a na mabɛ Kumase kakra. Nti mebaa me maame sɛ yɛnkɔ sɔfo no hɔnom. Na ɔka biribiara kyerɛ no. Ɔama no akwankyerɛ so ɔnyɛ ma me. Na maame yi ayɛ ama me. Nti ɛno mu no, ɛna sɔfo no de me kɔgyina nsuo. Mm-hmm. Mekɔ nyinaa koraa na me tiri mu ntene me. Mm-hmm. Na maame no nso ɔyɛ obi a ɔhyɛ nipa so. Ɔka baako no ankɔ a na ɔkeka mu. Nti mede osuro na mede dii n'akyi. Yɛkɔ na adeɛ asa. bɛyɛ nɔnkono mu hɔ kɔbɔ nɔndu. Nti ne maame no kɔɔeɛ no, na asɔfo no sii fam kɔɔ ne fie kɔfaa bakayi ataade tenten batakali white bi deɛ nkramofoɔ tae hyɛ mu bipakyae kɔfa asɔfo no kɔfa agya atiefoɔ mepamkyɛw monti asɛm yie paa kɔda yi kɛn wɔsɔ maame hyɛ no so eti ɔka kyerɛ sɛ ɔne sɔfo ɛnkɔ sɔfo so ɔde ne kɔ nsuom sɔfo de ne kɔ nsuom no deɛ ne si yɛ jifas herb company ɔmo sɛ meka nkyerɛ wo kɔtoa so eti berɛ a wɔyɛ na ɔkɔfa ne gyara bi atenten ɛhyɛeɛ ɛbakyan ɛna ɔfa sekan kotokuro ɔfa kotokuro
ne abɔ ano ɛbakyɛ saa nneɛma no deɛ menim ɔ na yɛase ano ade twa adeɛ bɛyi anaa woanhwɛ manhwɛ right toa so nti ɔne ɛkɔɔyɛ no na ɔde ɛkɔ nsutene bi mu ansa na ɛbɛkɔ nom no ɔma me worɔworɔ me ho worɔworɔ wo ho patwan sɛ sɛi ma me worɔ matade na mma me wɔ hɔ bi ɛna ɛkaa me anda ne me brazier. Mhm. Ɛna ɔde saa ɔno n'ataade no ɛhyɛɛ me gyalabia no.
Ɔde ne ngusoa guu so. Ɛbɛatwae.
Mm. Mekɔ nyina na mpɛ sɛ mɛkɔ nso maame no ɛrekasakasa sɛ gyimifoɔ ne sa ne ma ne ma ɔteatea me ɛna mekɔɔeɛ nti me ne ɔmo nyinaa na ɛkɔ nsuo mu hɔ mm. na ɔde me gyina nsuo nim na ɔde sekan no hyɛɛ nsuo no mu, ɛna ɔkekaa nsɛm. Nti ɔwieeɛ no, ɛna ɛfiri nsuo mu hɔ no, ɛkɔeɛ. Nti ɛkɔeɛ na me deɛ mekɔɔ Sunyani, ɛfiri sɛ na mekɔɔ sukuu, mewiee sukuu no, me results no, na baako nyɛ. Nti me sista yɛɛ n'adwene sɛ menkɔ NOVDEC classes. Nti mekɔeɛ na merekɔ classes no mu ara, Meba fie na akorɔmfoɔ bɛhyiaa me na wɔgyee me ho nneɛma nyinaa. Nti me phone ne me biribiara deɛ, wɔgyee. Na yareɛ no mu ayɛ den so still na mede kɔ sukuu no. Nti papa no baa hɔ, sɔfo no san baa Sunyani hɔnom sɛ ɔbɛyɛ adeɛ. Ɔba nso so a, me na menoa aduane yɛ biribi ama no. Nti ɔbaa hɔnom na ɔde nnua bi baeɛ, na ɔka kyerɛɛ me sɛ menhyɛ ngu Vortec toa kɛseɛ no mu na memfa nsuo ngu mu na memfa ma fiefoɔ nnipa biara nnom. Enti me menom nsuo no, na ntentan aba m'ani so. Yɛsomaa me sɛ menkɔtɔ adeɛ. Megyina hɔnom, nokwasɛm ni, na kaa kwan no koraa menhu. Mehu sɛ kaa ba, mehu sɛ kaa kɔ. Ɛberɛ a ɔmaa ɔnom nsuo no wieɛ no. Mepatwan.
Mehu sɛ kaa ba, mehu sɛ kaa kɔ. Nti megyinaa hɔ kakra bɛyɛ two minutes ɛna adeɛ no firi m'ani so. Na metwaa kwan no mu kɔtɔɔ deɛ meretɔ na mebaa fie. Nti mebaa fie no, na meka kyerɛ me sista sɛ nsuo no menom yɛn. Sei na ɛyɛ me. Na ɔse saa deɛ a memma ne mma no bi nnom. Ɛna mese mate. Ɛma ne mma no bi nom. Kɔtɔ deɛ no bodwɛ. Ɛma ne mma no bi nom. Ɛfiri ne kunu ano a, o aduro bi wɔ nom a wonom asaa. Ɛna mese me deɛ aduro wei deɛ mennom biom. Nti saa da no anwummerɛ nso na yɛ benada. Na ɔsɛ mekɔ sukuu na mekɔ sua adeɛ anwummerɛ. Enti merekɔ no, biribi se kɔ, biribi se menkɔ. Me deɛ mennim. Ɛna mekɔeɛ. Nti mesua adeɛ a mereba no, ɛna meka kyerɛɛ me nnamfofoɔ mmarima mmienu bi a wɔte yɛ kwan no so sɛ, Esiane akorɔmfoɔ no a wɔba attackee me nti mesuro kakra. Nti mesrɛ wɔn ma wɔne me nkɔ fie na wɔnkɔgya me kwan. Wɔgya me kwan wie a wɔatoa so. Nti yɛɛba ne yɛnam kwan ho, obiaa nam hɔ bi, na me na mehyɛ mfinfini, na mmarima no di m'anim ne m'akyi. Nti yɛɛkasa baa deɛ mehuui ara ne sɛ pa! Kaa bɔ me. Mm. Nti metee me no deɛ mehuui ara ne sɛ ɔmo ka sɛ wakum nipa, wakum nipa, wakum nipa. Me a mehyɛ mfinfini no, mehwɛɛ me ho. na me nam no bi atutututu bi a mogya ɛrepuno me. Anisuo anaasɛ dae? Mepatwɔ anisuo. Wɔn a wɔdi m'anim di m'akyi mmarima no deɛ hwee anyɛ wɔn, wɔn ho koraa nti. Nti ntɛmpa na wɔde me kɔ ayaresabea ɛna wɔhwɛɛ me na wɔde me baa fie. Wɔde me baa fie no nso maame no na ɛbɛtenaa me ho. Na me sista nso, ɔyɛ nurse, nti ɔno ara na na emiamia kuro no nkakrankakra. Nti ekuro no wuiɛ no, saa time so na aka bɛyɛ abosome baako na makɔtwerɛ me final exam no, NOVDEC no. Nti metenaa fie, mete fie no nyinaa yaw no, na mede sua adeɛ nkakrankakra saa. Tsia kor no wuu kakra no, nna wɔka kyerɛɛ driver no a ɔdze kaar no bɔɔ me no sɛ ɔntɔ crutches mbrɛ me na memfa nnantse nkɔtwerɔ nsɔhwɛ no. Ntsi ɔtɔ bae na medze yɛ nkakrankakra dze akɔtwerɔ me nsɔhwɛ no nyina baeɛ. Ntsi metwerɛɛ nsɔhwɛ no baa fie no still na dayɛ no na ɛrekɔ so. Meso dayɛ no nso so a, Ɛwɔ sɛ biribi si. Afei deɛ ɛkɔduruu baabi a na mentumi nnante koraa. Menante a na biribi wowɔ me. Na mefrɛɛ me maame no seesei deɛ mentumi ntena hɔ biom. Na mesrɛ no ɔmmɛfa me mmra Kumasi na ɔmmɛhwɛ me. Nti maame no nso de me baa Kumasi no, ɔbɛyɛɛ biaa ɛdii ne nsam ayi, mfeɛ mmienu. Maame no yɛɛ biaa yareɛ no ankɔ. Asɛm a ɛfiri maame no ano ba. Tɔ da nsɛm a ɔkeka kyerɛ me sɛ obiara nni hɔ a obetumi agye me nkwa. Tɔ da nso ɔse me gyimi a ɔbɛmene me sɛ aboa. Nsɛm basaa nyɛ Why ne dɛn?
Mepatwɔ menyɛ ne hwee. Ɔne sɔfo no tumi ba hɔ. Bɛka kyerɛ me seesei meyareɛ no, obiara nni hɔ ɔbɛtumi agye me. Sɔfo bɛn no?
Sɔfo yɛfrɛ no sɛn? Mepakyɛw, wɔfrɛ no Frimpong. Sɔfo Ɔwɔ fan he? Frimpong.
Tam a mekɔɔ hɔ no deɛ, na ɔwɔ Aduman kwan no so. Ɛɛ, ɛɛ, Sunya asɛm na aka yi. Aduman, Ɔfensu Road. Ɔfensu Aduman ha ya. Pakyɛw. Sɔfo no, ɔno yɛ biribi? Ɔno dae ana? Mepakyɛw, ɔne me anda.
na wabɛka akyerɛ sɛ ɔyareɛ no obiara nni obɛtumi agye no saa na ɔbɛka kyerɛ me na mmaa me nua baako ɛwɔ hɔ nti hospital na mekɔ no deɛ ɛho nhia hmm. patwan nti ɛmu wɔ a me soso na menyi fon a mede bɛfrɛ bi na yɛadeɛ no nso baeɛ no wambɔ busuani biara amanneɛ wobisa no a ɔse akora no ɔnyare Na ɔno na nim deɛ ɛyɛ me. Nti emu hɔnom na me bra a ɛbaaeɛ bɛhuu me. Saa time no na mentumi nnante koraa. Ɔbɛhuu me, n'ani anngye. Na ɔde too m'anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔde me kɔ asɔre. Nti meka kyerɛɛ maame no. Nti ansa na me bra rebɛfa me akɔ asɔre no, na maame no bae bisaa me sɛ, Daeɛ a mesoeɛ a na mewɔ mfeɛ nnum no a, Obi de kuku a wɔwɔ ogu ma me no, mehu nipa koro anim anaa? Ɛna me so. Wo maame no no.
Ɛbɛkyɛn. Ɛna me so ante daeɛ wei deɛ, me so yɛ na me sua, na manhu nipa koro anim. Te emu hɔ na me bra de bɛfaa me na ɛyɛ nsɛm bebree sɛ ɔnte aseɛ sɛ me bra bɛfa me afiri ne nkyɛn. Na yareɛ no wako a ɛnkɔ. Me bra nso aba fam sɛ ɔrehwɛ me bi. Abusuafoɔ bɛkae a, ɔse ɛho nhia, na ɔno na nim deɛ ɛreyɛ me. Nti me bra nso so ɔde me akyini. Nti emu hɔ ara na maame no baa hɔnom bɛkekaa saa ne nsɛm no a wɔkekaeɛ no a ɛnɛ anwummerɛ me bra ɛde mo abɛto aseɛ no.
Maame, sisi yi a wote hɔ yi, ɛdeɛ paa na ɛha wo?
Daa sɛsi a mete me mogya no kwan na ɛkɔ fam kɔ baabia nso a ɛsɛ yɛnom mehu mogya. Woyɛ dɛn hu sɛ wo mogya ɛkɔ fam? Me kyɛke mekɔ kyɛke.
Ɛ wonam baabi a anyɛ wo ya? Mepakyɛw daabi.
Wonte nka wɔ nipadua no mu sɛ ɔyare? Mepakyɛw daabi.
Wotumi yɛ biribiara. Mintumi nyɛ biribiara. Kaa no bɔɔ me no, ɛhaa me. Nti menyɛ nneɛma nyinaa na metumi yɛ.
Nanso kar kwan bɛn na ɛfaa so bɔ hɔ? Na mo mo di so sei anaasɛ na mo mo sa so teaa? Yɛsa so teaa ɛna mehyɛ mfimfini. Na kar no wura mfimfini? Ɛnde mɛn ho.
Na ɛbɛbɔ o. Bajai. Baasi otumi da. Ha metumi da baa meda kakra na m'ani te a mentumi nda bio. Wotumi didi?
Metumi didi paa.
Fufuo ntua bɛyɛ sɛ mmienu wobɛtumi adi?
Daabi. Me ankasa na menyare na mempɛ aduane.
Baasa na woso sene sei? Na meso paa. Na aso paa. na me so. mepatse wo asɛm a bisa wei ano ɔden kakra but mebisa wo woanyinsɛn yi agu da menyɛ bi da
na ne bɛrima biara nni mogyafra sɛ bi i love you i love you to the twetwe kyɛ me dɔɔ teta no mu ne ade wone bɛrima biara na bɛrima biara fa n'ano ntoo so sɛ bi a mɛwaa wo mpakyɛ daabi Maame bi na ɔbae fie hɔ bɛbɛka kyerɛɛ me sɛ ohu me ne me ho yɛ no fɛ, nti nka ɔpɛ sɛ ɔde me ma ne ba a ɔwɔ aburokyiri aware. Ɛna ɔbɛ ɔde bɛto maame no anim, na maame no se ɔnte aseɛ. Ɛno nko ara na mɛtumi aka. Mm.
But sɛ eh, mpena nso deɛ woatwe kakra pɛn? Bakyae.
Mm, ɛn deɛ nokwasɛm wɔ mu no no. Eh, Bere bɛn ne bere bɛn na akɔda anadwo ahu sɛ oso daa na obi ne wo da?
Ɛbɛkyɛ mekɔyɛɛ saa adeɛ no wie yɛn.
Saa adeɛ bɛn? Ɔde me kɔgyina nsuo no mu wie yɛn. Hmm. Mekɔ hospital nso wɔn yɛ me check up wɔn si me ne obi akɔda. Na wɔn nso si me ne obi andan.
sɔfo no ɔde kɔ nsuo mu hɔ no nkonnyaa bɛn saa ɛmfa biribi ansie sese yɛpɛ asɛm no poma si berɛ ɛti di asaa ɛna ɔyɛ wo a wobɛkae sɛ bi asɔfo no wɔde me kɔgyina obi a ɔyɛ me sei ɛyɛ me sei fi sɛ hɔ no yɛpɛ sɛ yɛhu ne ɛsi hɔ ankasa
Pàtó ọdịmikọ dị na nsuo no ma ọkịka nkịka yẹn. na ɔde sekan no fefafefaa me ho, na ɔmaa me nsuo no bi nomeeɛ. Ɛno nsɛm na ɔkaeɛ no deɛ, me werɛ fi kakra. Hmm.
Nsuo no ɛtene na ɔmaa ebi nomeeɛ? Mpatwan.
Ɛna nso nomeeɛ? Mpatwan. Wɔn nso nom bi? Mpatwa daabi. Saa mmerɛ na maame gyina hɔ? Na ɔgyina hɔ bi. ɛna ɔhwɛ wo bagyan hmm. sɔfrɔ da so te ase bagyoo me nua baa yɛkɔ ahoma no so yɛn nsa aka ɛyɛ um, yɛ maame uh, doris nyama ɛwɔ ahoma no so ante doris yɛ mo akɔ ababa yi nhyɛ fam so n'apom te sɛ ate wonim ababɔ a ɛfrɛ no adwo bi bakyɛ wode no atena kyɛ kakra
na anim sɛ ɔyare ɔyare ɔhwɛ abɛmfie sɛ ni
oh, Yɛto aba no wie a, ne wura afow emu.
Alaafia koraa ofi Sunya bɛto aba. Ɔwɔ Sunya na ɔnyare ɔho. Awo saa tam no na wayare kakra na yare no kɔ na ɔsan bɛto aba. Ɛkɔɔeɛ. Maame, yɛne onua bɛrima ɛfrɛ no Akosa Prince akasa na ɔkyerɛ mu a, wode asɛm bi bɛto n'anim sɛ akwaraa no yareɛ no wo na abɛtumi asa amena kɔtwa abusuafoɔ anim ɛne nsɛm pii ɛdi akyire. Yɛregye w'adwenkyerɛ. ne aboterɛ paa na ɛkyerɛkyerɛ mu fisɛ asɛm no ne ɛkɔ no ɛyɛ yɛ ho mpɛne sɛ yɛhyɛ odin yɛbɔ odin hyɛ mmerɛ a yɛkyi ɛne yɛbɔ odin nso tu mmerɛ a yɛkyire ɛti yɛtie wo fam deɛ ɔwɔgya wode abɔne bi ani akora no wɔ me nkyɛn ɛnti na ɔwɔ suman koraa ɛti mu sɛ akora me so ɛteteɛ no ɛna mede ne baayɛ sɛ mebɛhwehwɛ adekodeɛ a ɛkɔ so a, ɛma akwadaa no so ateɛ. Enti megu so ara yɛ mede no kɔ hospital yɛ ama ni no yɛyɛ ne sɛ ɛnkɔ. Na mede m'ani to fa na meka sɛ ah akwadaa yi yadeɛ yi sɛ yɛanto yɛbo ase anhwehwɛ baabi a yare yɛ nam wɔ koraa sika da ama wɔde hwɛ akwadaa no koraa na wɔntɔ no gye sɛ yɛhunu adeɛ paa a ɛkɔ so wɔ akwadaa no asetena mu. Enti ka sɛm yɛ mo no. Yes eh me wɔ hɔ na me frɛ me sister nom sɛ eh akwadaa no me ba deɛ nanso ɛwie bi ntini nko ara sɛ ɛbia bibi sɛ nti nka mpɛ sɛ ɔmo mu bi yɛ kɔ gya me na mede akwadaa no kɔ buhyɛ kɔ ateɛ hɔ na me kɔ hwɛ ade kɔdeɛ paa a ɛkɔ so akwadaa no abla mu ɛna akwadaa wei no aba hɔ ɔbaa yɛ meka na ɔka kyɛm sɛ me mu sɔfo papa a me hu no Nti bɛyɛ three or four days na ɔbɛfrɛ ne nua no firi me nkyɛn. Nti ɔde no kɔeɛ no ara me deɛ ɔde no kɔeɛ no ara manhwehwɛ ɛhɔ ɛnteɛ me deɛ meguso ara mesrɛ Onyame sɛ menhwɛ adeɛ mu ade kɔ paa a ɛkɔ so. Nti ɔbɛfa no kɔeɛ no ɔno ara nso ɔde n'adeɛ no nam deɛ menim baabi ɔnam mewɔ hɔ ara ɛna mehu sɛ me phone abɛre nti deɛ mehu yɛ ara me sɛ Ɛɛ, akwadaa no se ɔpa me kyɛw, na me nso me deɛ, me ne no hia. Enti me ne mmom deɛ, mede no rekɔma ɛɛ, me sɔfo, because me deɛ megye no di. Akwadaa no koraa pɛn so na onua no bɛdii apam deɛ kɔɔ yi ayi, ɛsɛma ɛfɛ. Enti ɔkɔeɛ na ɔka nsɛm bebree, na meka kyerɛ no sɛ, Yes me hu ade a ɛkɔ so wɔ akwadaa no asetena mu a me nim aduro a me de bɛma no because me nim hospital koraa yɛn fa akwadaa no nkɔ yɛ nti ma wɔn de no kɔ asɔrɔ fie baabi ti da no hɔ nso nso mo kɔ bɔ ne mo gya deɛ deɛ nam sɛ ah na deɛ na ɛkɔ so deɛ na wɔn ahunu na afei nsɛm bebree akwadaa no atɛni a wɔdi na ɛne ade ade ɛna me kɔ hɔ me kɔ na mbisa ne sɛ sɛ Nsɛm a wɔka yi, sɛ me na mereha wo nua, me na mama wo nua yareɛ, ne nsɛm pii no, ɛdɔɔso. Enti sɛ wofiri sɛ me na mereha wo nua no anaasɛ me na mereku no a, ɛremma worepɔɔto na womfa no nkɔ abɛn mu nka nkyerɛ me sɛ wo nua na mereku no nti merepɔɔto wo na mayɛ nkrataa ato so. Yɛ deɛ me akwadaa no ahyɛ wo nsa. Sɛ ne ho ku nso bɔ nkra yɛbisa wo. Wohwɛ me nua wie a woabɛkyɛ no. Nna sɛ honhom asɛm enyi no kɔɔto no mfe apem nye no, ɛdɔɔ sõ nso ma sɛdeɛ esi kɔ no ano wɔ den because me ne wo obiara nhu ne deɛ ɛrekɔ soɔ. Enti ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛto yɛn bo aseɛ na yɛhwɛ adekodeɛ pɔtee pa ara a ɛrekɔ so wɔ Akwaa no abrabɔ mu a ne soɔ teɛ, ɛyɛ ne soɔ a na ɛteɛ, nyɛ sɛ bi a ɛɛ yareɛ bi a abubu no agu hɔ, ɔdidi, ɔyɛ ne biribi a, alright, ɛna abɛfa nnaa ne no kɔɔeɛ. Enti bio na me sista no mofrɛ me sista. Nneɛma a akwadaa no yɛ na ɛha adwene. Na mese adɛn? Ɔse wo deɛ yɛ sɛdeɛ ɔde n'atoa ɔde w'atua n'ano te sɛ tweapea na ɔsɔre a ɔrewe. Na nsɛm a ɔreka gu soɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa. Na mekɔɔ baabi a wɔsan hɔ na mekɔɛ na mese eh, krakye adɛn na akwadaa no ɔwɔ me nsa mu na wofa akwadaa no ma me? Ná merehwɛ kwan a mɛfa so a akwadaa no, adeɛ no a ɛkɔ so nnɛ hu. Ná wode akwadaa no nenam a, atɛnni nko ara na wodi me. Adɛn? In fact, na ani yɛ nyan. Nancy, fa no ma me. Na sɛ wode akwadaa no nam me a, meka hyɛ Yesu animuonyam sɛ, akwadaa no, so woamma me nkyɛn ammɛfa akwadaa no ankɔ akɛse ammeka ne ho ato no? Efisɛ mɛto m'abu ase ahwehwɛ adekodeɛ pɔtee paa a ɛkɔ so a ɛma akwadaa no fom. Ɛna ɔse, me na mekum ne nua no, nti ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔde akwadaa no bɛyɛ den ɛde ma me. Na agya me tete hɔ, na da biara mesrɛ Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔno ara n'adaworoma ɔnhwɛ kwan a bɛfa so akwadaa no ho bɛtoɔ no na manya asomdwoeɛ na obiara nso anya asomdwoeɛ. a mewɔ hɔ a metee sɛ mose ɛɛ mo ne mo wɔ nkɔmmɔ na ɛnnɛ ɛfiri na ne ansa biribi abɛsɔ me mene anwummerɛ koraa sɛ ɛyɛ ɛno a ka mentumi nkasa a metumi na ɛsi me ba a ɛmmoa me na me honam nyinaa yɛ me ɛna menim me na mo nam baabi a nso na mafoa mu. Eh, maa me mpakyɛ wo.
Akwadaa akyire mu a obi waa no honhom mu ɛma woka kyerɛ no sɛ ɔnhwɛ yie na ɔne bɛrima na ohyɛ nso ɛsira na ɛbɛn wo na abɛtumi akyerɛ mu yie ɛnokorɛ
ɛne me ba na teɛ ɛna metu me ba fo nkwa mpanyimfoɔ mu dii kan nyina metu wɔn fo sɛ ewiase deɛ ɛnyɛ bɛrima a wobɛsesa no ɛna ɛbɛboa wo tena ase tata wo ho fa ho sie. Enti nkoa no nyinaa, metuu obiara fo, ɛnyɛ ɔno nko, ɛnyɛ ɔno nko na metuu no foɔ, metuu obiara fo sɛ obiara ntena ase sɛdeɛ ɔnni a ɔnyɛ basabasa. Ɛyɛ saa, metuu obiara fo. Enti woreka akyerɛ me ne m'atiefoɔ nyinaa sɛ akwadaa yi yareɛ yi, wonim ho hwee? Agya,
sɛ menim oo, sɛ mereku akwadaa no a, sɛ bi. sɛ bi mprɛ aduasa. Enti sɛ ɛbɛyɛ paa ne sɛ moso mowɔ obi a ɔnim honhom mu anaa Onyankopɔn ɛsɛ wo no so paa na akɔmfoɔ paa wabena nka mesusu sɛ nka yɛ nyinaa yɛtumi kɔ wɔ akɛbɛboa yo na mpakyɛw maame mepakyɛw wɔ se berɛ bi wo ne sɔfo bi di ne kɔnsuom no kora bɛi na ɔmu Ɛɛ, saa ayi asɛm yi ano yie no, sɛ ɛbɛtumi a, nka yɛnya ɛɛ ma yɛn sɔfo no ansa. Yɛpa kyɛw, wo kɔ nsuom hɔ bi? Aa, me kɔɔ bi. Wo na aba ne akora yi ɛna sɔfo de ne kɔ nsuom, ɔde ne kɔ yɛɛ dɛn? Ɛna me kyerɛ wo sɛ, sɛ yɛbɛtumi a, yɛn frɛ man no, ne yɛn kɔ. Man no, hwan na ɔni no? Ɔnim akwadaa yi ansa na ɔba fie hɔ anaasɛ wo na ɔni no? Ɔni hɔ ansa na ɔba fie hɔ. Oh, me deɛ, eh, me nuanom a me ne wɔn nyinaa nam no, baabi a mɛnante biara no, me ne obiara kɔ. Sɛ yɛn nyinaa, obiara bɛnya ahotɔ. Obi a yɛn nyinaa, yɛn nyinaa didi ayowa koro mu. Sɛdeɛ yɛn nyinaa, obiara bɛnya ahotɔ nti, wɔn ne wɔkɔ baabi. Na wɔn kasa bi yɛ sista, yɛn asɔfo wɔ ha, me ne wɔn ne wɔn kɔ kama. Nanso mekɔ baabi na mesi na yɛn asɔfo wɔn nso ne mekɔ, yɛn nyinaa, ɛhɔ ne yɛn nyinaa yɛteɛ. Nti, eh, saa kɔhyɛn no, mia deɛ mentumi nyia no. Sɔfo no de no kɔ nsuo mu hɔ sɛ ɔrekɔyɛ ne dɛn? Ɛdeɛn nti na ɔtwee kotoku a ɔde dii n'akyi? Ɛna mekyerɛ wo sɛ, ɛna mekyerɛ wo sɛ, ɛhɔ nom kakra no, ɛyɛ deɛ me ara sɛ ɛnɛ metumi baeɛ a, ɛnka ɛbɛtumi asɛ no ɔfo so. Yo, maame, maame, maame, maame su asɛm. Sɛbe o sɛbe, akwadaa yi sɛ nkɔyɛ w'asene mu ba. Ɛna sɔfoɔ de no kɔ nsuo mu. Watwe sɛ kaa ka ho kɔɛ ne bi ati. Kaa misa sɔfoɔ sɛ, sɔfo deɛn na akɔyɛ nipa no? Kaa misa. Nti kyerɛ sɛ akwadaa no ɔnyɛ ne ba. Question a wobisa no kyerɛ sɛ akwadaa no ɔnyɛ ba. Ɔsi Mepa kyɛw. onua no so sɛ, to wo bo ase. Onua no, onua no a ogyina hɔ no, ɔno nso ɔfa akwadaa no de ne kɔ nsuom kotow tui o. Sɛ deɛ ɔreko no, deɛ ɔrekum akwadaa no, akwadaa no, why na ɛko no? maame wo deɛ wo deɛ yɛbɛba yɛbɛba ne tuo no ɔkoto yɛ no so yɛni kan ehu wo deɛ no sika no a wo ne sɔfo no twe di akora no ɛde kɔ nsuo bɔ mo kɔ yɛ dɛn. ɛna mi kyerɛ wo sɛ saa ano yie no mepatɔ yɛn nisa man no. wɔn na ɛde sɔfo no ma akora no akora no na ɛkɔ fɛ sɔfo no anaasɛ wɔn na ɛde sɔfo no ma akora no. ne nyinaa yɛ spiritual father no. wone wan
wone wan na so twa fada no no akora no ka ho yɛn nyinaa yɛ baakofo na meka kyɛ ne sɛ ɛdeɛ a nɛkɔ so a ɛtete akora because mente aseɛ mente nneɛma bi ase ɛgya wɔ bi ba saa nkora no mpɛ sɛ menya problem bia wɔ nkora no ho mente nneɛma bi ase ɛnti saa kɔhye no yɛnkasa deɛ Ɛɛ, ne ne nti Onyankopɔn ne ne ntenene nti hɔ no deɛ, yɛbisa no a, mefiri sɛ ɔbɛkyerɛ.
Ɛdeɛn na ɛha akwadaa nti a ɛwɔ sɛ mede kɔ nsuom de sekaa kɔgyina no so dwaa no? Ɛnyɛ sɛ biribi ha no. Mokɔbɔɔ no asu? Ɛkɔdwaa no. Kyɛ sɛ, kɔhyɛ mu bisa me se, ɔno yɛ Onyankopɔn nipa? Yɛdeɛ yɛ bonsam no yi.
wɔyɛ nyankopɔn nipa nti yɛ deɛ bonsam no nti ebi sɛ womfi mmoa
akora no kyerɛ mu a na ɔmpɛ so ɔbɛyɛ ti a mebisa akɔhye no kaa deɛ ɔmfa ho na akora no kyerɛ mu a so ɔyɛ n'adwe sɛ wonkɔ n'ateatea wode di n'atam nyinaa sɛ kɔkɔ kɔ kɔ akɔde sɔfo nkɔ na asɔfo ɛworɔ n'ataade de hyɛɛ no twe sekan. Ɛna, ɛna, ɛna, ɛna.
Sɛbi, eti mɛbɔ firi nipa pɛɛ mu ahwɛ, na meteatea no, wo deɛ ɛna mekyerɛ wo sɛ, mene nti, mene nti Nyankopɔn ne. Nti ɔno so wɔ hɔ, wɔte afrɛ no na mabisa no. wɔn frɛ me agya ɛ papa ɛyi wɔn wɔn de wɔn afrɛ firi ɛhɔ no. hello. ɛɛ ɔnka sɛ me nfrɛ no ma no ɔka sɛ me nfrɛ no ma no na yi mede namba no bɛma ma ɔno apɛpɛ.

so wahu wahu sɛ na nipa si teɛ wɔn apra ne asie so wɔn bɛtwa atorɔ wɔde atiefoɔ ne wɔn nim si afiri so ne wɔn nim si afiri so eti ɔho bɛka nea wɔn pɛ papa no nso apɛpɛɛ kyerɛ sɛ wɔn a wɔn nso wɔn bɛdi torɔ. akɔsi awieɛ one to one pharmacy wɔn nyinaa so asene mu ne ɛde dwumadi ɛbrɛ wɔn ha yɛnkɔ abadwafoɔ no hɔ na wɔn mfa hɔnom adwene mmra na ɛyɛ deɛ abadwafoɔ wɔn baayɛ nyina ɛyɛ baako

Na yareɛ na ama ne so ate saa. Wohu na ntumi hwɛ no mmienu. Ntumi hwɛ no mmienu. Wo maame na naa ne tɛ ne mma ho ɔfɛ saa. Ɔmo ɔfɛ te sɛ wo anaasɛ wo ho ɔfɛ kyɛ wo. Anaa obi anka nkyerɛ ɔda sɛ ɔho ɔfɛ. Bàtchɛ ɔmo ka na mi sisters mo kura ka. wo maame no ma no wɔn sɛ wɔn fɛ wɔn sɛ bi a betumi aha wɔn sɛ wɔn fɛ kyɛn wɔn no nti ɛna bi a wɔn pɛ so wɔn de fa kwan so aboa bi yɛfrɛ no apɔnkye wonum apɔnkye deɛ yɛfrɛ no abirikyerɛ no wɔyɛ bɛrima a ɔho wonum adeɛ a ne ha no sɛ ɔno ɔbɛdi mfie mmienu no sɛbisɛbi mpere duasa wɔn fa ase no. maame mmɔhwewa di nka asɛm kyerɛ kakra apɔnkye bɛdi mfie mmienu na nhwewa ɛdi mfie nwɔtwe ɛti sensɛn na ha mu kura otuni na ɛnyɛ yie apɔnkye hwewa na ɔde kɔ ɛti bi a ɔnyini yo na sɛbe ne hwewa ne so ɛti obi hunu no sɛ apɔnkye deɛ wohwɛ a ɔnyini ɔm sɛ hwɛ ne hwewa bɔntoɔ apɔnkye bɛhunu amane bɛnya asɛm na ɛfiri sɛbe ne hwa ɛɛke eh, papa eh, yaresafoɔ no ɔne ɔtwɛdeɛ mpɔ nyankopɔn baako pɛ nokorɛ
na ɛnam nipa so ma nipa nya ayaresa na me nua baako akoma to yam na na droga kan eh, yehowa bɛhwɛ wo yehowa bɛhwɛ wo paa akoma to yam na yɛ papa no mu bi mu a Nyankopɔn adom, wɔn na ɛka sɛ, ɛnyɛ obi na ɛka o, sɛ wɔanya tumi a wɔde sa yareɛ, wɔde yɛ nnuro, wɔde yɛ sei, ampa, yɛde Nyankopɔn frɛ wɔn anaasɛ wɔde ma wɔn no, na yɛni hɔ bi. Sɛ yareɛ ne ba na wontumi nhwɛ a, gyae. Yareɛ no wɔde ba na wontumi nhwɛ a, gyae. Na wɔyɛ agye 10 million, fa 20 million bra. na wonim adeɛ wonim adeɛ me tae paa spiritual father ah
fa wei bra fa wei bra asɔfoɔ no bebree agye nkosua agye nkosua
nansɛ baako so ɔde ayɛ ase nyi aw wɔwɔ serɛ so serɛ so wɔ baabi kyini aberanteɛ wɔ so ɔde ayɛ ase nyi nnua ketewa yi akyini dodoɔ naa yɛ asɔfoɔ so wɔn nyinaa nso gye sika fa wei bra fa wei bra yɛdwane firi asɔfoɔ nso sɛ yɛwuram ne akɔ nananom hɔ a fa wei bra fa wei bra kyɛ sɛ sɛsia no sika no asombo kɛseɛ paa wɔ wiase mu asene nnipa nkwa sika asombo asene nnipa nkwa sɛbi nipa ɛyɛ ne nua bɔne a ɛha no pii sɛ ɔbɛnya sika woba ba wo nkyɛn sɛ ɔyare ɛna wo nana ho ahwan na weiwei nti sunsum ba bɛtwe nti kye sɛ mehia sika ɛmu ɔdu nti sɛ sika no ɛmu ɔdu no akɔkukuru sunsum no aba ɔde ha katapila ɔhohom
sika no ɛmu odu no akoko kuru sunsum no de aba but wo gyee sika no ɛmu odu no wo de ato osrɛ so ɛna ɛhome osrɛ no ɛhome ɛna ɛwo so wo de tɔ kaa kaas akɛseɛ ɛdan akɛseɛ ɛna wosi batakra no a yayera ɛwɔ nipadua mu si yɛbɛnya nipadua mu ahoɔden no ɛnhia wo na mmom sika no mmom na ehia wo. Adɛn na yɛn papanom asɔfoɔ no mu binom reyɛ saa? Yɛn nananom adunsifoɔ no, adɛn nti na ebinom nso reyɛ saa? Adɛn nti na moyɛ saa? Ɔho, eduru baabi a na ama yɛn papanom asɔfoɔ ne adunsifoɔ no ebinom kasa tia sɛ mo de mo su bɛn ano no. Yɛwɔ korɔgye wɔ hɔ a wɔyɛ nyame adwuma a nyame nsa wɔ wɔn so. nso wobɛnante akɔ ha ba ha kɔ ha ba ha na ɛde asɛm ba yɛ maame a yɛfrɛ wo yɛsrɛ wo ɛne deɛ mu yareɛ no sɛ wonim ho bi a bɔ mmɔden yɛnua bɛyi sɛ ne wɔanwu sɛsi a na yareɛ no amfiri so a ɛbɛyɛ kakra no ne nua no korɔ na ɔdi n'akyi no ɔbɛpo no obeyi obeyi ne nsa firi no so because ɔkasa wɔ se wabɔ besia ɔkɔbɔ ntɛbɛ kakra ne besia bɔfoɔ ɔdan no ɛwɔ sɛ ɔde ne tiri ewura baabi ebi wɔ sɛ abayɛ fɛfɛɛfɛ sei nyame ahyira ne sei na wayɛ tantantan na ɔnam hɔ sɛbi na ɔbɛsesa fam aduane na adi ɛdeɛ paa na ɔbayɛ wayɛ ɛwɔ asase so a wɔn ho na ama ne saa. Ne yɛde no rekɔgyina nsuom, ne yɛde no rekɔgyina ha, gyina wei so a, aba, aba. Sɛsi a deɛ, deɛ moyɛ no, apue o, apue, deɛ moyɛ no, apue. Nti nneɛma bi wɔ hɔ na moyɛ a, monyɛ study. Apue paa, apue. Gyina wei so, gyina wei so, na afei deɛ ɛyɛ. Ana akwankyerɛ na ɛsɛe, akwankyerɛ wɔ hɔ, obi wɔ ɔbɛka sɛ yɛsɛe, woanyɛ a, wobɛwu. Because obi tumi ka sɛ afe wɔ yi ebia nipa ten ebewu wɔ ha na ɔno waka ne nan ato so ɛretwɛn sɛ ampa nipa ten ne ngu no ɔmpagya ne nsa nka sɛ ee manka ma bi o ɔsɛ nipa ten na awu na wabɛtena radio so ɛsɛ ate tv so sɛ ɔno na ɛkaa sɛ sɛ ibewu ɛno na sɛ sɛ yɛpɛ. ɛno ana sɛsi a yɛrepɛ anaa sɛ yɛ yaresa bɛwie no menim sɛ waba ha no deɛ yɛ papa no onyamea bi ɔmo ani akasa ɛyɛ ho sunsum mu adwuma ɛne honam dua mu adwuma no ebi te sɛ dr mensa sɛ honam dua no mu adwuma deɛ ɛnyɛ ba ha deɛ yɛ papa dr mensa bɛsom Na deɛ honhom adwuma no, Nyame mmue binom ani na wɔn nso nsɔ abɔfra anim. Na biribi anu aka akyi berɛ bi a, yɛagye akɔhyɛ no, ɛbɛpue. Yɛse yɛakyekyere, kye sɛ ɛname me so ansa na ne ho atɔ no, ɔboa. Obi a ɔbɛka sɛ saa bia ɔboa. Ɔboa. Ɛnam ɔno no so bia, kye sɛ yɛakyekyere akɔhyɛ nti, kye sɛ me na mekɔ yi, ɔboa. ɛbɛboaboa nipa korɔ yɛntene yɛn nsa nka sɛ nipa semɛse but ɛbɛboaboa nipa korɔ sɛ yɛ honam dua mu deɛ a nyame asom honhom mu a nyame asom ɔho bɛtɔ ama wade wo ho meda ase
kɛadu gas ɛne ovi papapa na atene nka meɛnya adwuma no aka no ɛma prɔfɛt joseph mensa ne ne bɛtwe kɔmmɔ sima na afei yɛamena yɛnhwɛ mu ahwɛ sɛ maame nyɛ fans bi na ɔgyeɛ sɛ nso ɔno na ɛyɛ no a akoa pa nokwafoɔ wɔ ha ɔbɛkasa sɛ nso yareɛ bi ɛna ha me nua baa na ɔsɛ yɛyɛ na duru a akoa pa nokwafoɔ wɔ ha ɔbɛkasa prɔfɛ joseph mensa akɔ aba yɛdo ase sɛ abɔ odo wa me sika na menkyira wo prof yɛ na nnipa nim sɛ bible wode nhwɛ mu asa ɛdeɛ ne deɛ ne deɛ ɛna atumi yɛ ah, black coffee bible deɛ Da biara meka wei ne deɛ yɛde hwehwɛ adeɛ kɛkɛ. Na ahwɛ wie a.
Na mehwɛ wie a.
Nti me m'adwuma no Bla Koffi amanfoɔ fom me paa wɔ Ghana ha nyɛ agorɔ. Me menya de hwehwɛ wie na ɛkyerɛ sɛ adeɛ wei a ɛha nipa no ɛyɛ bɛyie a bɛyie. Yaleɛ wei a ɛha nipa no ɛnyɛ honhom mu yaleɛ. Bla Koffi wo paa wura asase so bra ɛnyɛ honhom mu yaleɛ. Ah sɛ Bla Koffi nipa bebree tumi pa mepaawoɔ. na awɔ ho a ɛde ama na wɔn de da mpaebɔ fie ne yɛ yɛ fasting nyankopɔn na ɛma ba baabla kofi sɛ nyankopɔn ma ba na ebi a yɛ friends nyinsɛn na wo nyinsɛn ɛmfiri wo na mmom ɛfiri wo kunu wobɛyɛ dɛn hu na wawo na asɔfo aka wei na ɛte wɔ awodeɛ so na wei daabi meme deɛ ɔbaa bible no baabi ɛwɔ biara ɛbɛkyerɛ wo physical na wahu na black ofi mewie ne saa bible no mu nsɛm no na mede di dwuma Deɛ ɛka ne honhom deɛ a, ɛne deɛ ɛyi firi akra a ɛba ha deɛ bebree no ara gye me di. Yɛse bɛyie o, bi so me menni ta ma mebɛbɔ ahiri baba ama wo o. Bible no mu nsɛm no, mayɛ ho adwuma kakra kama wɔ hɔ. Wo ba a menya de ma, mese wei ada sɛ ɔde bɛfra nku a ɔde bɛsra kɛkɛ, anaa ɔyere yi a ɔde bi bɛfra kɛkɛ na ɔde asra. Black Coffee sɛ yɛse bɛyie sɛ bosom me menkasa, me menka o, wo ankasa wobɛba abɛka. Na Kofi me ka a ɛyɛ abɛ yi a mɛ tutu wɔ Accra Kwawu ɛba Kumasi yɛ nyinaa me me wo bi sɛ obi ɔbɛ ka kyɛ me mmɔ hiri baba da mm. pie pie dabi me nyɛ bi da me ni time mpo na nyame asɛm na ahohom kyini no ɛno na Black Kofi me di di me dwuma ɛna yɛnhwɛ adeɛ Black Kofi nsɛ yɛ wɔ nipa bebree wɔ man wɔ emu a Ɔmo yɛ adwuma ɔmo brɛ paa obi koraa nim adwuma ɛyɛ sɛ ɔyɛ obi koraa nya adwuma no a ɔyɛ no na ɛka aba fie ayɛ a dabia me kasa na mede me ɛyi nkramofoɔ de ayɛ example wo de hwɛ kramoni bi obi wɔ ɔtumi hyehyɛ ɔde one million bɛtumi de ahyɛ dwa one million na ɔde ahyɛ dwa no bra kofi saa one million bɛtumi ama no asi abronsan yɛwɔ bi wɔ abɛma no hundred million ɔde saa hundred million ɔntumi nfa mmɔ bla biara Na ahye, ase me deɛ sika tɔ me nsam o a na ahye, ɛyɛ dɛn na ɛhye? Bra Kofi, yɛn yɛwɔ kwan, yɛde Bible no mu nsɛm no, yɛwɔ deɛ ɛma nnipa tumi kɔ anim wɔ abrabɔ mu. Me me deɛ mentwa obi ntoa, amanfoɔ aba me nkyɛn no ankasa na ɛbɛka. Ah, Bra Kofi, obi tumi si mu pampan bɛbisa me sɛ, ah, Prophet, nti woyɛ Bible no mu nsɛm paa na atumi ama me dwa a anaa m'adwuma a meyɛ tumi kɔ so saa? Me se wonhuu hwee, sɛ da biara ɛyɛ a mototo Bible no agyaagyaa mu, me sɛ da biara meka Bible wɔ Buroni na ɛkyerɛ me. Na Black Coffee ɛmu nsɛm no ɛyɛ adwuma a ayɛ a dɛ me ayɛ a amanfoɔ bi mu te nkyɛn se ɛn ɛna ɛwiase abosom yɛ adwuma kyɛn Nyankopɔn asɛm. Obi a bɛka saa bi ɔdaadaa wo na obi de ne ho ato bosom so kyenkyena hwɛ wo wo ho yɛ mmɔbɔ. Asɛm no ankasa wɔ Bible mu nnim nti sɛ bi ɔn sɛ Bible koraa ka ɔka Hosea chapter 4 verse 6 a ɔse nimdeɛ a me mma nnie nti na wɔn brɛ. Yo!
Wote aseɛ?
Nti ɛkwan no ankasa wɔ hɔ a mede Bible na ɛyɛ. Ɛna Black Coffee mehwɛ wo yaleɛ na yaleɛ no ɛdeserve aduro a mɛma wo aduro. Ɛno ano. Ɛno nti na m'ani gye wo ho no.
Ɛhɛn, na da bia wobɛhu sɛ nipa no ɔnam a na wahu sɛ adeɛ wei na ɛyɛ dɛn, ɛha no, yaleɛ na ɛha no na wakɔ yaleɛ side. Black Coffee nipa bebree ba me nkyɛn, yaleɛ ketewa bi a ɛbɛbɔ obi a nka yɛ asɔfoɔ yɛbɛtumi agyina no, na wakɔ kɔ asɛm huhuuhu na ɔde ato nipa no so. Na ɔde ato nipa nso ɛfɛ deɛ nipa no bɛgye ne ho biaa ngye black ofi me wo ba a me hwɛ a wo a wo bɛhu sɛ adeɛ no ɛhaw no sɛ ɛyɛ simple koraa ne yɛ akyerɛ wo no akwan na wakɔ akɔyɛ na afili hɔ ma yɛ nipa bɛbree ɛyɛ sunsum ama mo ahu sɛ sunsum mfa nsie o bible no ɛndaadaa nipa na bible no ɛkura me no ɛmu nsɛm no ɛso kyɛn me me me bɛto yɛ nananom a bɛgya hɔ kɔ ɛmu nsɛm no so kyɛn me nti memfɛ ndi agorɔ deɛ bɛka no memfɛ ndi agorɔ ɛna ayɛ at times Ebi wɔ hɔ a, ɛka asɛm bi a, w'adwene bɛyɛ wo sɛ, o, wei a aka deɛ no, nyɛ yɛ Bible nti maame nkɔ baabi. Hwɛ, kɔmfoɔ bi a no ɛbɛtumi de deɛ Bible yi mɛtumi de yɛ de ayɛ bi wɔ asase yi so da. Black of me na meka kyerɛ wo. Mede akyi, Bible yi sɛ bi, ɛnyɛ aha nkoa na mede abɔ o. Mede akyi ada baabi bebree. Deɛ bɛka bi a saa na ɛteɛ. Deɛ bɛka bi a saa na ɛteɛ. Na da last kora sɛ Black of a, a, mu ase yɛ ha yi a, sɛ bi na obi ne ba ayela. bɛyɛ three days na akwadaa no bɛ fie ɔbaa yɛ a metan bible no pɛpɛɛpɛ mehwɛ nam sɛ o maa meto adwenem na akwadaa no bɛba o producer na tue mi ɔha na producer frɛ me sɛ akwadaa no aba ɛno ano no so ɛnɛ yɛnhwɛ yɛn nua bɛyɛ die yɛnhwɛ yɛn nua bɛyɛ die na yɛnhwɛ sɛ ɛnokorɛ bɛyi na ɛyɛ no anaa dɛn ɔno ano mfom soɔ anaa ɛte sɛ ɔhwɛ ma abɛn kasa mu no ɔno nkasa
maame odin no de sɛn Patsɔ frɛ me Abena Dwubi.
Abena, ɛyɛ Abena Dwubi na ɛte hɔ no o. Wayale yaleɛ bi a, hmm, ne maame koraa ne ne nuanom ante aseɛ. Nti ɛyɛ a na ɔmo, ne nua no koraa deɛ ɔmo dwene sɛ bi a ɛyɛ honhom bi na ɛha akwadaa no. Yɛn deɛ yɛnnim. Ɛyɛ honhom ampa na ɛha Abena Dwubi. Ɛmmerɛ me nsa nifa. Na mmom ɛnyɛ honhom na mmom yaleɛ ankasa na ɛte asi ne so ɛnkɔ benkum. Tɛntɛntɛntɛm. Tɛntɛm. Mm-hmm. honhom bi na ɛha nom nti ɛsɛ yɛhwɛ honhom korɔ honhom deɛ ɔmo dɔɔso ebi abosom anaasɛ bɛyie nti mebɛhwɛ na honhom bɛn na ɛha eh, abena adwo bi no ɛyɛ bɛyie mmerɛ me nsa nifa abosom ɛnkɔ bɛnkum tɛntɛntɛntɛn na saa abosom wɔ ɛfiri he afiri adwo, abena, ɛyɛ abenadwo bi mu abusua no mu, nimfa mfiri n'abusua mu na afiri baabi a wɔde no tu anamɔ kɔɔeɛ a, benkum tɛntɛntɛntɛm. Abenadwo bi sɔfo no wobɛtumi wobɛtumi abɔ ne din akyerɛ me.
Wɔsɛ yɛfrɛ no frimpong. Sɔfo frimpong. Sɔfo frimpong.
Sɔfoɔ Frimpong hɔ na ɔnyaa saa nsunsuansoɔ no firi yɛ nimfa ɛnyɛ hɔ a benkum a na sɛ Black Kofi hmm? sɛm o sɛ maame deɛ ɛnyɛ spiritual father deɛ sɛ ɛyɛ akɔnfo ase na wɔhyɛ o adeɛ no yɛ bosom nti ɛhɔ na akwadaa no ti hyɛ akwadaa no ti hyɛ hɔ nti sɛ wo honhom bi wale wa yɛ bosom no na ɛwale wo ɛnyɛ bɛyie maame no deɛ ɔmfa bɛyie nyɛ akwadaa wei tie ne yie na mmom ebi a na nka asta ahyɛseɛ no a na ɔrekɔ sukuu no bible bi a na maame no pɛ sɛ nka ɔbɔ no no ɛna akɔkɔfa saa nsunsuansoɔ no abrɛ akwadaa no So woate deɛ mekyerɛ wo no? Ahaa, nti saa deɛ no ɛnyɛ ayi a ɛfiri maame no na makyerɛ wo no. Ɔpani,
watu mmirekyiri se kwan bɛ na yɛbɛfa so a ɛbɛtumi agye akwadaa yi afiri ahommɔ ne nsɛm na wanya no asomdwe. Eh, Black Kofi, wei ne deɛ eh, ɛnyɛ adeɛ bi a ɛyɛ den. Saa? Oh, wei deɛ ɛyɛ nka nsɛm bebree but wɔno ankasa bɛka mu asɛm. tiɛ fa no mmerɛ da be eh, nyankopɔn boa kyena wobɛtumi de no aba ok na masa no yaleɛ wei mɛyi afiri ne so menka mfa ntumi ho but ɔno abɛba ha bɛka wogyidi o oh, black coffee nyame wɔ hɔ medeɛ sɛ honhom nko adeɛ deɛ problem ne hɔ 0322083581 na 03 22083582 03 22083583 eight three five eight four ɛyɛ o third four number o so bra so dɛ fo adwenkyerɛ bra hello. hello ọba gobi. o di ni bẹẹbi akasa firi. dede tuma piesu mi ta nkasa firi bẹkwa yẹ. yẹ tie o. ìfún ní abẹ́jà fún nyina mi kyia. kyia bi ni so ọkyia mi good news water so ọkyia mi na ne yẹ half cast ọsọ ọkyia mi yẹ nkọ. nyame nhyira o obi mu nim sɛ papa yi yɛnyɛ gyidie bi wɔ ne mu sɛ abɔfra no ne ho bɛtɔ no nti yɛmfa mpaebɔ nta n'akyi na ne ho ntɔ no, a ne ho tɔ no deɛ a, menim sɛ Nyame bɛhyɛ ne ho animuonyam wɔ Yesu din mu. Kofi no bɛkɔ aman nyinaa sɛ wɔn hyia hɔ a, twa bi din ne yɛn. Meda ase. Hello.
Hello. Wo din ne baabi a kasa firi? Mpatsɔ wɔfrɛ me Madwoa. Mekasa firi Adwosu. Ah, Madwoa Adwosu yɛ tie o.
Mpatsɔ
wɔfrɛ me ɛbɛkyerɛ me sɛ sɔfo no bɛtumi. Madwoa, Madwoa.

kafra yɛbɛba abɛgyam wo
bade asefoɔ so mu tuo papaapa ɛmfa kɔ nyina gyina mentia no yɛbɔ kɔsi asom a yɛka nnɛ yi me manim madwene yɛ me naa wei na kyerɛ sɛ nhyira moyɛ number one na adwuma no so mote aseɛ ɔmo sɛ ɔmo kasa kyerɛ nyinaa ɔmo mu sɛ ɔmo akate no na asɛm a maame no kaa n'akyiɛ no wɔde sɔfo no aboa ne ho ɛno na me mentia aseɛ sɛ Sɔfo no aboa no, Wosɔfo de asɛm no ba nhyira, na ɛdeɛn mmoa na sɔfo no aboa? Enti, saa fie nyɛ sɔfo, ɛwom sɛ papa no nso wɔnhwɛ mu deɛ, nanso saa mmoafoɔ no a wɔatena ase ahu sɛ sɛ asɔre no ba ɛ a, yɛbɛka se yɛka seɛ no, ɛhɔ no, me, me ne ɛɛ maame no, ɛhɔ no, mente nsɛm bi ase. Enti sɔfo no deɛ, ɛkwan biara so, ɛsɛ ɛsan n'ase. Asɔfo nyɛ biribi nyɛ mpa kyɛw, mo nso mo yɛ nneɛma yie a, 2018 deɛ, sɔfo biara mma no ho kwan bi, ɛbɛfa yaw. Nyame nhyira wo. yɛda ase hello
hello wodi ni baabi akasa firi mi nua good evening mepa kyɛw yɛfrɛ me kɔdwa ntwi mekasa firi baabi ni abɔ ofiri mu bɔsi akoma yi nti ɔɛ agya nyankopɔn nhyira mo paa ami mefrɛ mo da nso bere biara metie mu metie mu paa na ɛnɛ deɛ moayɛ ade amena sɔ plasɛ me ankasa ankasa ah, ah, wosi ayɛ ade amena yɛ dɛn Asoply so ye paa. Asoply so wampa kwadwo yɛnkɔ. Eh, maame no nim sɛ eh, fa no ho adi koraa eh, nyankopɔn wɔ hɔ ate yɛmfa yɛn ho nto ne so mayɛ adeɛ wayɛ adeɛ ɛkyerɛ sɛ deɛ wonni ɛme nka mpo yɛda ase bo asi ako hello wodi ne baabi akasɛ frɛ dabi pakyɛ kafra kafra wo ne no mma yie hello Ɔba Kofi. Kwame Amoako wofrɛ wo Orange Nigeria wo sei wohia nhwɛmu.
Ɔba Kofi. Nhyira FM. Mate mate ɔfa Kofi the best contractor mate. Ɔba Kofi ee. Enyimde wabɔ dwuma papapapa afi mu nyinaa wabɔ dwuma. Na wei no yɛ a wakyi biara nhwɛ mu anyimire no. Nka sɔre fie ɛna nka medi wakyi na mewɔ so adama. Wɔbɛkyɛ yedede yedede yedede wo sɛ maa ne ba yɛ so yɛ odi.

Sɛbi mpɛ bla sɛ ebu odin hyɛ mmra a sɛ ebu odin tu mmra a ii na edi mpamu deɛ a mɛ srɛ ma no ɔmmra na mo nka mbom na mo mfa akwadaa no nsi aseɛ nti deɛ mama no kyɛ Doctor Mensah meda ase. Meda ase paa hello.
Hello Kofi. Abranteɛ wala ase sɛ kyerɛ kwa mɛ ni ba. Mmɔ wabɔ kuro pɛ din. Maame nti wɔ ɛ.
Kofi anwummerɛ yi yɛda yɛn papa ase sɛ wama yɛahu na menim yie sɛ woaka yi deɛ yɛde mpaeɛ taa kyerɛ ahe sɛ Yadeɛ no bɛfiri abɔfra no so. Sɛdeɛ Mose ka ne ho ɔfɛ yi deɛ, menim yie sɛ n'ahoɔfɛ bɛboa ma ne ho ya tɔ no a wanya baabi asi daakye. Meda ase pii. Kaa wo paa soma ka sɛ na wo yɛ nipa bɔnfoɔ paa hello. Obi.
Ɛ odin ne baabi a kasa firi. Obi wei deɛ dankoe ne mede wadu nyahini. Dankoe yɛn kɔ.
Ao ɛyɛ awerɛhosɛm o na nyame wɔ hɔ ɛbɛyɛ yie sɛdeɛ ɛka no me megye di sɛ papa no bɛtumi ahwɛ akoraa no.

Dodoɔ no ara Frontafo nyinaa bra. Na me de abuse a waba. Anwummerɛ mayɛ fine fa kyɛ me. Nanso still a yɛne da hɔ so yɛtumi nhyia. Yoo yɛ tie o. Aah na ɔfɔfo fi kakra a meka no sɛ eh wo tie nsɛm a na ne maame no twetwe nkɔmmɔ wɔ tetefon no so no a wo tie sɛ ɔmu di torɔ paa torɔ paa na ɔmu die san sɛ Nsɛm a na wɔka wɔ akyire nyinaa, me koraa mete radio no ho na mete nsɛm a wɔka. So wahu? Yɛ wiase. Tikya ntorɔ ma asafo ayera a, woda abɔnten. Yɛbɛsrɛ, yɛaduro no, yɛnya 2018 mu. Yɛmpɛ sɛ nnipa bi bɛyɛ nneɛma atia nnipa bi a nteaseɛ biara nni mu. Rosie, yɛn boss na wate. meda ase brata da yie o hello ɔfo ɔfa ɛ pato ɔbɛ bi hyapa afei kɔbɛto yɛ ayɛ sɛ ne yɛte ase yɛni sika koraa na yɛdi nkwandɛwa ɔbɛ bi wai ɛwɔ ba yɛ ahɔ yɛtie o ɛwɔ asase so na ebi mo nya ne nyina wɔn ni ahotɔ nti yɛwɔ yɛ ahoɔden ne yɛnam hɔ a yɛmfa ase dɛ mɛnyame mm. biara bɛyɛ yie paa ɔfa ɛɛ maame no ɔhwɛ nneɛma bi yie Ɔhenemba bi yie, otsie nsɛm a nna ɔka, beebi a nna wobisa no nsɛm kɔ no a, na ayɛ sɛ ntorɔ no ara na nna ogu so a, na edur beebi no, n'adwen yɛ ne sɛ bi a ofir ahoma no so ntsi na ɔnntse ne nka. Ana nna ɔno so gyina ekyir na ɔreka ne nsɛm? Sɛ wodzi hɛn mu ma akora yi hwer ne kra a, wo maame no, wonyim w'ewieyɛ? Wonyim w'ewieyɛ? Ntsi ndɛ meserɛ maame no sɛ ɔmma n'ani nna hɔ na wongyaa ntorɔ na otwitwatwa no. Esua mu hɔ no, ɔkɔyɛ dɛ wɔ hɔ. nsuo mu hɔ, akora no ɔfiri hɔ a na ɔde ne pɛ kɔɔ hɔ, ebi na akora no nso ɔka sɛ ɔde force na ɛsii ne so, maame bɛ sɛ bam force na ɔde sii ne so na ɔkeka baa gu ne so sɛ wɔnkɔ wɔnkɔ wɔnkɔ afei ɔkɔ ne ɛbusa ho asɛm a ɔsɛ spiritual father na yɛyɛ deɛ yɛ devil father ɔho yɛyɛ nom yɛyɛ devil father nti ɔfa me serɛ Wɔbɛka asɛm papa bi nkyerɛ yɛn, nyɛ saa a, ebia baabi a nnipa de yɛn akora no bɛfa no, yebewie no na ayi agu ne so. Maame Charisse Ansah, Mona mma no eh, Merry Christmas, ɔne Mrs. Bay wɔ UK. Meda ase. Yo, Miss me mom and Joseph New Year. Hello. Awurade na si yɛ ɛmɔ asafo yɛ hɔ. Me saa. Papa ma feel dodo. Papa, he na do dwuma. Ɛpɔtra bɔtra papa, me do dwuma. Ɔsɛ bɛ kun ne ho kani wɔ Toronto, ɔm so mo afeɛ dodo. Yo, papa, ɔm so mo mo bi bia afehyia pa.